اکين کي انسان جي شخصيت جو ئي نه پر جسم جو به آئينو چيو ويندو آهي، جن جي ذريعي جسم ۾ ٿيل تبديلين جو جائزو وٺي سگهجي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو اکين جي رنگ سان به جسم ۾ ٿيندڙ بيمارين جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو پر ڪڏهن ڪڏهن ننڊ جي کوٽ جي ڪري به اکين ۾ ڳاڙهاڻ اچي ويندي آهي يا ڪڏهن الرجي جي ڪري به اکيون ڳاڙهيون نظر اينديون آهن ڪڏهن ڪڏهن اکين ۾ ڳاڙهاڻ ڪنهن قسم جي وائرس جو حملو به ٿي سگهي ٿي. ان کان سواء بيڪٽيريا جو به اوچتو حملو اکين کي ڳاڙهو ڪري ڇڏيندو آهي. اکين ۾ ڳاڙهاڻ جا مختلف سبب ٻڌايا ويندا آهن، جڏهن ته ان جي تدارڪ لاء سبب ڄاڻڻ اهم هوندو آهي، جنهن بعد علاج ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن ننڊ جي کوٽ جي ڪري اکين ۾ ڳاڙهاڻ اچي وئي آهي ته ان لاء مناسب حد تائين ننڊ ڪرڻ گهرجي، پر جيڪڏهن ڳاڙهاڻ جو سبب ڪو ٻيو آهي ته ان جي صورت ۾ باقاعده علاج ڪرائڻ جي ضرورت هوندي آهي. عام طور تي ننڊ جي کوٽ اکين کي ڳاڙهو ڪري ڇڏيندي آهي. اکين جي رڳن کي گهربل آڪسيجن ناهي ملندي تڏهن به اکيون ڳاڙهيون ٿي وينديون آهن. ننڊ جي کوٽ جي ڪري اکيون ڊگهو وقت کليل رهن ٿيون جنهن سبب اک جي ڪرنيا ۾ گهربل رطوبت ناهي هوندي ۽ اکيون خشڪ ٿي ڳاڙهيون ٿي وينديون آهن. ان حوالي سان سال ٻه هزار ٻاويهه ۾ ڪيل هڪ تحقيق ۾ اها ڳالهه سامهون آئي هئي ته ننڊ جي کوٽ سان اکين جي خشڪي وڌي ويندي آهي جنهن جي ڪري اکيون ڳاڙهيون ٿي وينديون آهن. ڪانٽيڪٽ لينس لڳائڻ سان اکين کي گهربل مقدار ۾ آڪسيجن ناهي ملندي. جنهن سبب اهي ڳاڙهيون ٿي وينديون آهن. جيڪڏهن لينس رات جو ننڊ ڪندي وقت به استعمال ڪجي ته ممڪن آهي ته اکين ۾ انفيڪشن ٿي وڃي. ان لاء ضروري آهي ته لينس جو استعمال وڌيڪ نه ڪجي ۽ گهربل طبي طريقي سان ڌوئڻ بعد لڳائجي ۽ ننڊ ڪرڻ کان اڳ لاهي ڇڏجي. اکين ۾ الرجي مختلف سببن جي ڪري ٿي سگهي ٿي، جن ۾ دوائون، گدلاڻ، ڪجهه ڪيميائي مواد، مثال طور سوئمنگ پول ۾ ڪلورين وڌيڪ هجڻ، جڏهن ته ڪجهه ماڻهن کي موسمي تبديلي جي ڪري به اکين جي الرجي ٿي پوندي آهي. اهي ماڻهو جيڪي موتيا يا نيري پاڻي جي مرض ۾. ۾ مبتلا هجن، انهن جون اکيون به ڳاڙهيون رهنديون آهن يا اکين ۾ وڌيڪ دٻاء به ڳاڙهائڻ جو سبب بڻجندو آهي. اک تي دٻاء خطري جو سبب بڻجي سگهي ٿو، جنهن سان اکين جي نالين کي نقصان پهچي سگهي ٿو. هي اهي ناليون هونديون آهن، جيڪي اکين جي نيٽ ورڪ کي دماغ جي مخصوص حصي تائين پهچائين ٿيون. اکين ۾ ڳاڙهائڻ عام طور تي پيرسن ماڻهن ۾ وڌيڪ ٿيندي آهي، جنهن سبب اکين جو نور به متاثر ٿيڻ جو امڪان هوندو آهي. اکيون اوچتو ڳاڙهيون ٿيڻ جي صورت ۾ ضروري آهي ته فوري طور تي ڊاڪٽر سان رابطو ڪيو وڃي. خاص طور تي جيڪڏهن اکين جي ڳاڙهاڻ سان اڱاريء جو احساس ٿئي يا اکين تي دٻاء پوي يا مٿي ۾ سور پوي. اکين ۾ ڳاڙهاڻ جي سببن ۾ وائرس جو حملو به هڪ اهم سبب هوندو آهي، جنهن سان انفيڪشن ٿيڻ جو امڪان هوندو آهي. ان جي علاج لاء ڊاڪٽر باقاعده معائنو ڪرڻ بعد سڃاڻپ ڪري دوائون جاري ڪندا آهن. ڪڏهن ڪڏهن نزلي يا زڪام جو شڪار ٿيڻ جي صورت ۾ به اکيون ڳاڙهيون ٿي وينديون آهن. بيڪٽيريل انفيڪشن جي ڳالهه ڪجي ته هي گهڻو ڪري ٻارن ۾ عام هوندو آهي، جيڪو اڪثر اکيون مهٽڻ سان وڌي ويندو آهي ۽ هي هڪ مان ٻئي شخص کي به لڳي سگهي ٿو. ان لاء بيڪٽيريل انفيڪشن دوران احتياط ڪرڻ ضروري آهي. اکين ۾ ڳاڙهاڻ هڪ ٻئي ۾ منتقل ناهي ٿيندي پر ان لاء سبب ڄاڻبا آهن ته جيئن اها خبر پئجي سگهي ته ڳاڙهاڻ رڳو ننڊ جي کوٽ جي ڪري آهي يا ڪنهن وائرس، بيڪٽيريا يا ٻي بيماري جي ڪري. اکين جي بيماري يا ڳاڙهاڻ ان وقت تائين ٿي سگهي ٿي جيستائين ان ۾ اهي علامتون رهنديون آهن. جيڪي ڪنهن وائرس يا بيڪٽيريا جي ڪري سامهون اچن ٿيون. ان لاء لازمي آهي ته سبب ڄاڻجن. اکين جي ڳاڙهاڻ جي علاج لاء بنيادي طور تي ان جو سبب ڄاڻڻو پوندو، ان کان پوء مناسب طريقي سان علاج ڪيو ويندو. اکين جي علاج لاء اينٽي بايوٽڪ ڦڙا ڏنا ويندا آهن، جنهن لاء ضروري آهي ته معالج اکين جو معائنو ڪري، بعد ۾ بيماري جي سڃاڻپ ڪرڻ کان پوء اينٽي بايوٽڪ جو مقدار طئي ڪري. جيڪڏهن اکين جي ڳاڙهاڻ معمولي آهي ته اها ٽن کان پنجن ڏينهن ۾ پاڻمرادو ختم ٿي ويندي، جنهن لاء اينٽي بايوٽڪ دوا جي ضرورت ناهي هوندي. جيڪڏهن اکين ۾ انفيڪشن وائرل هجي يعني ڪنهن وائرس جي ڪري ٿيو هجي ته اهو چوڏهن ڏينهن بعد ختم ٿي ويندو جنهن لاء لازمي ناهي ته اينٽي بائيوٽڪ استعمال ڪجي. عام طور تي اکين جي ڳاڙهاڻ خشڪي جي ڪري به ٿيندي آهي جنهن لاء هٿراڌو ڳوڙها اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. هن جو مقصد اکين کي گهم ڏيڻ يا خشڪي ختم ڪرڻ ۽ گهربل مقدار ۾ آڪسيجن ڏيڻ آهي. الرجي جي ڪري ڳاڙهاڻ ٿيڻ جي علاج لاء الرجي لاء استعمال ٿيندڙ اينٽي هسٽامائنز فائديمند آهن. ان صورت ۾ اکين ۾ ڳاڙهاڻ سان گڏوگڏ خارش به ٿيندي آهي. لازمي آهي ته اکين لاء ڪا به دوا پاڻمرادي طور تي استعمال نه ڪجي پر ڊاڪٽر سان صلاح ڪجي. اکين جي ڳاڙهاڻ کان بچڻ لاء هٿن کي صاف پاڻي سان ۽ صابڻ سان ڌوئجي. اکيون مهٽڻ کان پاسو ڪجي. اکين ۾ ڦڙا وجهڻ بعد هٿن کي صاف ڪجي جيئن ڪو ٻيو متاثر نه ٿئي. وڌيڪ دير تائين لينس جو استعمال نه ڪجي ۽ لينس. کي مخصوص دوا سان ڌوئجي.